uh, ches i ddim ches i ddim Cymraeg yn y cartref er, enghra er enghraifft. Mm, okay. um, nid dyna oedd un o'r ieithoedd ac um, am wn i mae Cymraeg yn y teulu bell yn ôl ar ochr fy nhad. Okay, yeah, yeah. Um, ond dwi ddim yn gwybod yn union pwy oedd yn rigol ar pryd. Um, ond oedd teulu uh, fy nhad wedi dod o cymoedd, er enghraifft, cym cynon. Mm. Um, Felly mae'r Gymraeg yn rhywle yn yr hanes yma. Ac ar ochr fy mam, mae yna ieithoedd gwahanol. O, uh, dwi'n gwybod uh, fod ti'n dysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgol uwchradd uh, yn y Brythynas. Yn wir? Ie. Yeah. Yeah. Okay, okay. Pan o'n i'n blentyn, es, es i ysgol uwchradd o'r enw Cantonian. yng Nghydydd, mm. sydd yn ardal um, Tyllgoed yng Nghydydd. Mm. Ar y pryd oedd Cymraeg yn rhan o'r curriculum fel ail iaith i ni. Mm. Felly roedd pob un pwnc yn cael ei dysgu trwy, drwy gyfrwng y Saesneg yn fy ysgol i, mm. yn Cantonian, ac oedd na Os fi'n cofio'n iawn, falle cwpl o oriau bob dydd o Gymraeg. Mm. A byddwn ni'n disgrifio'r profiad o ddysgu Cymraeg uh, fel un um, oedd yn rhoi hyn a hyn o bethau i ni, fel cyfri 13, mm. lliwiau, um, dyddiau'r wythnos, misoedd, pethau fel hyn, pethau eitha sylfaenol, uh, siwr i ynganu'r Gymraeg. Mm. Uh, ond yn y pen draw, oedd hi'n bello fod yn um, sgil craidd ac doedd neb, doedd neb yn rhugl ar y mm. diwedd mm. yn Gymraeg. Mm. Uh, i'r rai oedd yn talu sylw i'r gwersi oedd yn wedi cael ychydig bach o, o Gymraeg. Cymraeg y tourist, os, mm. os licid i. Um, sy'n ddiddorol o brofiad mewn prif ddinas Cymru, ac mae, mae llawer bethau wedi newid ers hynny, wrth gwrs. Um, ond dwi'n cael yr argraff bod Cymraeg fel pwnc ail iaith, um, to, nad yw e wedi, yw hi wedi newid llawer e- hmm. ers, mm. fy nyddiau i yn yr ysgol yn y 90au. Um, felly, yn fy marn i ma, uh, mae'n brofiad eitha diffigiol um, mm. sydd, yn, sydd ddim yn plesio llawer o bobl. Um, ac yn y pen draw, fel oedolyn, roedd rhaid i fi fynd ymlaen wedyn mm. i uh, fynd ar wers i oedolion er mwyn cael siarad Cymraeg yn rhugl. Uh, a nid pawb sy'n cael y cyfle yna, nid pawb sy'n cael yr amser i, mm. i wneud hynny. Um, a, a dweud y gwir, ar y pryd pan o'n i'n blentyn, tas yr rhywun wedi rhoi dewis i fi, uh, fyddwn ni ddim wedi dewis um, dysgu Cymraeg o gwbl yn yr ysgol, achos um, ar y pryd oedd yr iaith ddim yn berthnasol iawn i mi. Mm. O'n, on i ddim yn teimlo bod hi'n berthnasol ac hefyd ddim wedi dod ar ei thraws uh, yn fy mywyd i yng Nghydydd uh, ar, yr, ar, ar yr adeg yna. Felly, yeah, mae'n deg i weid fy mod i wedi bod ar ychydig o daith gyda'r iaith mm. ers hynny. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, fi bellach yn uh, Cymraeg iaith gyntaf, achos dwi'n rhoi'r Gymraeg yn gyntaf. Da ia, da ia, da ia, ca. A mae ma wedi bod yn tipyn o daith a tipyn o antur. Mm. Uh, ond yn wleidyddol, mae angen diddymu Cymraeg fel pwnc aliaeth um, a, a cyflwyno'r Gymraeg i, i bawb yn yr ysgolion. sef y myfyrwyr yn ogystal â'r athrawon yn y pen draw. Mm. Ac mae hyn yn, yn, yn dipyn o brosiect. Um, ond ar hyn o bryd, dyn ni'n... Um, Mae'r ma system yn, yn, yn, yn fethiant o ran roi'r Gymraeg i bawb. Mm. Um, os, os yw'r iaith yn swyddogol yng Nghymru, ac, um, ac mae Cymru yn wlad gyda llywodraeth a senedd mm. um, ac anthem un iaith Gymraeg ac yn y blaen. Um, da ni ang angen symud tuag at sefyllfa yn fy marn ni um, uh, o degwch i bawb a chyfiawnder i bawb o ran roi'r Gymraeg i bawb.

Diddorol, does neb erioed wedi gofyn y cwestiwn. Yeah. Pam, pam lai Saesneg? Mm, Mae'n yeah. mae ddewis bwriadol. Mm. Ac o'n i wedi gwneud y dewis bwriadol rhywbryd cyn iddyn nhw um, gael ei geni. Mm. Um, dwi dwi eisiau roi'r Gymraeg iddyn nhw. Um, mm. A dwi eisiau rhoi um, y Cymraeg fel rhan o'i hunaniaeth um, yeah. nhw. Ac, um, ond mae'n anoddach i, i mi, i fod yn gwbl onest, mm. i, um, i siarad, to, yn hanesyddol Cymraeg efo ail iaith. Um, felly, mae angen mwy o ymdrech, um, mae angen mwy o ddysgu a fy rhan i. Uh, dwi weithiau ddim yn ymwybodol iawn o rai adnoddau neu rai pethau sydd ar gael mm, yn Gymraeg. Mm. Uh, nid, nid, nid dyn, dyna'r profiad neu y magwriaeth y ges i yn bersonol. Yeah. Um, felly, ie ma' 'na rwbeth ymwybodol iawn... Hmm. ...amdano fe on' ma' pob pob teulu yn wahanol a ma' pob m- mewn ffordd ma' popeth yn ddewis yym ma' 'na rai pobol sy'n siarad Cymraeg sy 'di dewis yym... Hmm. ...siarad Sysneg yn bennaf 'dy'r plant yym neu ieithoedd gwa- gwahanol felly yym d- dy- yy s- hunaniaeth ac roi'r Gymraeg iddyn n'w

dwi'n gwneud gwaith llawrydd fel datblygydd gwe ac ymgynghorydd. Yeah. Ac yn wrth y modd yn cael gweithio ar prosiectau Cymraeg a chreu profiadau newydd yn y Gymraeg. Da iawn, da iawn. Um, trwy meysydd uh, uh, cyfryngau digidol. Um, ac dwi'n dwi defnyddio bach o Gymraeg dy pawb. Um, mm. ar y cyfan mae pobl yn gwerthfawrogi cael clywed y Gymraeg. Okay. Um, so ble bynnag a, yeah. a bwy bynnag ydyn nhw. Da! O ti'n uh, swnna i cydi o anasterau uh, with, with, with the tea, uh, tea Cymraeg. I fedr di uh, Siarad uh, rhagor di anasterau. Iawn. Di wyth uh, ddiswy Cymraeg. Iawn. Yeah. Mi nai. Um, well, i, i ddechrau, pan o'n i'n blentyn, yeah. os, os fi cofio'n iawn, oedd na... On, o'n i mewn dosbarth gyda plant eraill, mm. ysgol uwchradd yn Cantoni yn Enchedydd, mm. ac um, oedd... Uh, oedd yna chydig o blant yn cymryd y, y gwersi o ddifri, ond oedd yna lot o um, ymddygiad eitha gwael yn y gwersi, y dweud y gwir. Mm. Achos um, doedd y plant ddim yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddysgu Cymraeg. Mm. Ac wrth edrych yn ôl, Mae hynny yn, yn deillio'n rhannol, dwi'n credu, o um, agweddau yr awdurdodau mm. agweddau yn y system tuag at um, y Gymraeg, a'r Gymraeg fel pwnc ail iaith yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg. Um, felly, to, o'n i'n bachgen eitha da o ran ymddygiad, ond o'n i ddim yn cymryd y Gymraeg o ddifri, mm. achos yn fy ysgol i, um, oedden nhw bob tro yn sôn am pynciau craidd, sef gwyddoniaeth, mathateg a Saesneg bob tro, mm. oedd y Gymraeg ddim yn bwnc craidd yng Nghymru yn y brif ddinas. Um, felly, oedden ni wedi, falle wedi dysgu ychydig bach o Gymraeg, fel o'n i wedi dweud. Um, uh, So, jyst wrth i fi uh, dyfu a cwrdd â mwy o bobl, mwy o ffrindiau a gwrando ar gydoriaeth Gymraeg, o'n i wedi sylwi wedyn ar ôl ysgol bod y Gymraeg yn, uh, to, yn dechrau gyda pethau fel uh, mwng gan y Super Furry Animals er enghraifft. Um, okay, yeah. Rai uh, bandiau eraill, uh, o'n i wedi sylweddoli wedyn bod uh, y Gymraeg yn rhywbeth pwysig ac arwydd y cawl. Ac yn ar adeg rhan o fy hunaniaeth. Um, felly, es i ymlaen i, i gwrs uh, Ulpan yeah. fel oedolyn. Um, ac o ran yr anhawsterau yna, o'n i'n awyddus iawn i ddysgu, uh, roedd y cyd-destun yn holl, holl o wahanol yna. Yeah, yeah. Um, felly, um, rai pethau ieithyddol oedd yn her i fi. Dwi'n cofio ar un adeg o'n i ddim yn o'n i'n cyfieithu yn fy mhen, felly mm. yn, gym, yn Saesneg byddwn ni'n defnyddio gair fel it, a does yna ddim gair tebyg okay, yn Gymraeg. Yeah, yeah. Ac um, fel oedolyn, o'n i'n um, dod â fy profiad ei iaith Saesneg i mewn ac trio dysgu termau fel oni bai ac mm, cofio yeah, yeah. Uh, o'n i ddim yn gwybod yn union beth oedd oni bai yn golygu. Mae'n siŵr, ti'n ar un adeg oedd yna rai geiriau o'n i'n drosi mm. achos oedd nhw'n swnio'n debyg. Sut fedra ti uh, oresgyn um, uh, anasterau hynny? Uh, Wel, o ran fy mhrofiad fel yeah. um, siaradwr newydd neu dosgwr uh, yn fy ugeiniau, mm. um, ymarfer oedd hi. Um, mm. Dwi'n cofio ymarfer fy Nghymraeg uh, yn y tyfarnau yng Nghydydd ac um, yeah. mas gyda ffrindiau uh, mynnu defnyddio'r y Gymraeg gyda pobl. Mm. Um, a just gwneud bach o fy ngwaith yn Gymraeg a troi at y Saesneg weithiau ar y, yn y dyddiau cynnar. Um, just troi ymarfer a uh, cyfnogaeth pobl eraill. O'n i'n gwerthfawrogi, gyda llaw o'n i'n gwerthfawrogi pan oedd pobl yn rhoi adborth i fi. Yeah. Dwi'n credu bod na... Mae yna thema, mae rhai pobl yn dweud o, falle dylech chi ddim gywiro siadwyr newydd, neu dylech chi ddim cywiro dysgwyr. Mae'n dibynnu yn llwyr ar y cyd-destun, achos o'n i yn bersonol yn gwerthfawrogi yeah. pan oedd rhywun wedi cymryd amser i roi ychydig o arbol i mi, mm. ychydig o wers am ddim i mi, pan o'n i'n siarad y pobl ac oedd hynny wedi bod yn help mawr. Mm. Mae yna rhai geiriau dwi'n defnyddio bob dydd. Dwi'n cofio'r person y cyd-destun pryd yn union oedd ni a beth oedd ni'n neud pan nes i ddysgu'r gair penodol yeah, yna. Yeah, yeah, okay. So just termau um, gwahanol a yeah, mae'n rhan o'r profiad, dwi'n meddwl. A dwi yeah, bellach yeah. yn dysgu mwy o bethau um, gyda'r plant. So, o'n i ddim yn gwybod unrhyw hwyan gerddi, er enghraifft, mm. a dwi wedi mm. dysgu hwyan gerddi ers cael, cael plant a yeah. canu, canu gyda'r plant. Yeah, da iawn. A, a rhai geiriau um, gwahanol rai anifeiliaid yr er enghraifft. Ie, yeah, gwych. Dwi'n uh, parhau i ddysgu. So. Ie, so. yeah, gwych, gwych. Cael. Ti ydi chadeiri uh, grŵp uh, diffodo, digido, uh, gymdeithas uh, iaith uh, Gymraeg. Wyt ti'n feddw a oes uh, digon o um, gynnwys uh, digido uh, Cymraeg uh, yn uh, Cymru? A pham uh, wyt ti'n feddw uh, felly? Ie, yeah, dwi'n gadeirydd y uh, grŵp dyfodol digidol ar sail wirfoddol ac um, mae dy fi diddordeb yn y cyfryngau digidol um, ers blynyddoedd ac yn fras mae angen mwy o gynnwys digidol yn Gymraeg yeah. um, ar gyfer to, pob oedran a pob pwnc a pob agwedd o fywyd. Mm. Um, a nid yn unig cynnwys Cymraeg, ond profiadau Cymraeg. Mm. Pan dwi'n sôn am profiadau, dwi'n cyfeirio at bethau fel gemau, um, apiau ffitrwydd, er mm. enghraifft, um, apiau dysgu o bob math. Um, so mae yna llioedd a llioedd y pethau mewn rhai ieithoedd eraill, um, Saesneg yn enwedig. Ac yym mae eisiau creu'r amgylchedd yna yn Gymraeg. Felly nid yn unig cynnwys, ond profiadau. Yeah. Mae yna ychydig o sefydliadau a uh, endidau uh, sydd yn cynhyrchu cynnwys mm. yn Gymraeg. Uh, ond am wn i, does na ddim un sefydliad neu gorff sy'n canolbwyntio yn bennaf fel t'o' fel ei brif nod yym ar cynhyrchu profiade a chynnwys yn Gymraeg ma' pob un yn creu pethe Cymraeg yy fel rhan o'i yy allbwn so lot o stwff da yn ca'l 'i neud Er enghraifft, um, y Llyfrgell Genedlaethol, y Cyngor Llyfrau, uh, BBEC, um, mae gyda nhw adrannau mm. a hmm. mae gyda nhw tîmau o fewn y sefydliad sydd yn cynhyrchu pethau yeah. uh, yn Gymraeg, uh, ond does na ddim un cwmni neu sefydliad sy'n canolbwyntio yn llwyr ar y nod yna. Yeah, yeah. Uh, ac mae hyn yn rhan o'n galwadau fel um, grŵp digidol ydy um, nid yn unig i, i, i dyfu y busoddiad mewn teledu, y radio a chyfryngau traddodiadol, os liciwch chi, mm. uh, ond hefyd busoddi mewn rhyw fath o fenter ddigidol Gymraeg, sef yeah. um, corff sy'n canolbwyntio ar datblygu'r maes yma um, a creu cyfleoedd uh, i, i bobl um, um, weithio trwy gyfrwng y Gymraeg i greu'r profiad yma. Yeah. Um, felly, ond mae Mae'r ochr darlledu yn, yn bwysig hefyd. So, yeah. bod, bod pobl yn gwylio teledu ar y teledu tryddodiadol yn y cornel yn y lolfa, neu yeah, yeah. yn gwylio rhyw fath o ddyfeis sydd yn, sydd yn um, hollol normal wrth gwrs erbyn hyn. Uh, so, miliynau o bobl yn neud hyn. Um, mae ma angen nid yn unig gwarchod uh, y buddsoddiad yna, ond tyfu buddsoddiad a hefyd reoli'r cyfryngau yng Nghymru, achos ar hyn o bryd mae darlledu yn cael ei reoli yeah. o San Steffan. Um, ac um, mae yna lot fawr o broblemau yn deillio o'r, or, um, sefyllfa gwleidyddol, os liciwch chi, mm. ar hyn o bryd.

Rwyt ti'n uh, siarad Cantoneg? Mm. Gydi uh, yeah. ychydig bach. Oce, okay, da ia, da ia. Mm -hmm. Dwi'n uh, dod o Hong Kong yn radio. Felly uh, dwi'n uh, siarad uh, Cantoneg a fel uh, mam iaith. Beth uh, Wnaeth E.T. Uh, dysgu um, Cantoneg. Dwi'n clywed Cantoneg erioed. Yeah. Um, ac uh, mae fy mam i yn rhugl yn Cantoneg ac hefyd yr iaith Haka. O, oh, oce. Okay. Um, ac... O le, o le hyn, hyn a dod? Mae'n dod o Malaysia yn reiddiol. O, oh, um, oce. Okay, Malaysia yn reiddiol pan okay. cafodd hi ei um, gen i, yeah. ac mae'n dod o bentre ym Malaysia o'r enw Gopeng sydd ddim yn bell o dref Ipoh yn Perak. Oh, ac, wow. Um, iaith y teulu ar un ochr oedd Cantoneg, a Haka, Haka a'r iaith okay. arall, yeah, yeah. Uh, oedd yr ochr arall, a hefyd Malay, oedden nhw'n siarad gyda'r awdurdodau mm. y rai pobl yn y cymuned. Yeah, yeah, yeah. Felly, um, llawer o'r ieithoedd, ac um, yn anffodus, chi sydd ddim yn cyfle i ddysgu llawer iawn o cantoneg um, pan o'n i'n blentyn, ond o'n i'n clywed yr iaith um, yn aml. So, yn enwedig pan oedd fy mam yn siarad gyda'i brodyr a chwiorydd er enghraifft. O, oh, okay. um, yeah, yeah. Sef um, so, pob un modryb a ewythyr ar yr ochr yna. Mm. Um, ac mae'n iaith dwi'n dysgu o hyd yn arodeg. Ie. Ac dwi'n defnyddio rhywfaint ychydig bach gyda'r plant, fy mhlant i. Uh, Wyt ti'n siarad uh, Cantoneg efo mam hefyd, na? Uh, tipyn bach. Ychydig bach, yeah. um, tipyn bach. Mae'n ma gallu bod yn anodd weithiau mm. i newid arferion um, degawdau. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, ond dwi'n trio Sick Fan. Sick Fan. Uh, Hosey. Hosey. Uh, Mae'n gael da iawn. um, yeah. Mae'n ddryslyd, mae yna ychydig o Maleid yn maen nhw yn taflu mewn i frawddegau. Um, mae'n weithio mae'r brawddeg yn gallu bod yn tair ieithog. Mm. Felly mae'n cyfeir at y pysgodyn bach fel Ican Billies sydd yn gair

Oh, gwych, wow. Wel, dwi'n uh, gwerthologi'r cynnig yn fawr, Sonny. Ie, yeah, ie. Yeah. yeah, o hoffwn i ddysgu uh, mwy, ac y dweud y gwir, mae'n anoddach i ffeindio gyfleoedd i ddysgu cantoneg yeah, yn fy mywyd i. Yeah. Uh, um, yn, yn sicr, oedd yna lot o gyfleoedd i ymarfer Cymraeg mm. gyda pobl o pob un pwynt o'r um, cwmpas o gwmpas Cymru. Ie, ie, ie. Um, a mae Cydydd yn eitha cosmopolitan, cosmopolitan o ran tafodieithoedd Cymraeg. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Ac mae'n ma, ma ambell i siop ac ambell i ffrind sy'n siarad contoneg, um, ond, on dim gymaint fan hyn, so mm. -hmm. mae'n fwy o ymdrech. Ie, yeah, da iawn, da iawn. Um, ac mae angen amser, Dwi'n meddwl bod unrhyw iaith yn bosib i'w ddysgu unrhyw bryd mewn bywyd. Dim ots, does dim ots beth yw dy oedran, does dim ots um, am bethau fel hyn. Yeah, yeah. Uh, ond mae angen amser. Dwi ti uh, siarad uh, rhywbeth yn can Cantoneg. Cantoneg? Ie. Yeah.